Agoo, eve dukɔa go dom hĩ. Agoo, eve dukɔa go dom hĩ. Agoo. Gbe na me va agbe ŋkeƒe ya va la dzi. Egbe nui medi be míakpɔ nye be leke tututu míawɔ ayi ŋgɔgbe, míaƒe dedienɔnɔ ɖe leke míle nu wɔ, míle dedienɔnɔ gbɔ kpɔ. Eya medi be míakpɔ egbe. Nu ɖeka medi be makɔ fia wɔ fifi la yi le ata dzi nam. Eya nye akpledatsi. Ele gɔme se nam ɖe akpedati. Akpledati ya ɖe ɖe mi kɔ nɔ akple ɖa. Eŋɛawo me fe kple miawoe akple ɖaɖa o. Ele gɔme se nam ɖe. Vɔ nu yi me di be ma fia wò fifi lea eya nye be, ne mi kɔ enu ya kɔ le nu da ɖe, viɖe ka mi kpɔna le eme? Ele gɔme se nam ɖe. Ahaa míaƒe nuɖuɖu ƒe akpa dzi gblɔm mele. Ne èkɔ nu ya kɔ le enu da ɖe, vi ɖeka ekpɔna le eme. Gbã, mana nànya be nuyi ta mekɔ nu ya kɔ va emɔ dzi egbea nye be, akpledati aɖe ɖo wònana be lãme sẽna wɔe. Akpledati. Dɔwɔnuwo le esi le ŋutilã me kple gbɔgbɔ me siaa. Ele gɔme se nam ɖe? Ahaa. Nu gbãtɔ yi medi be míakpɔ nye be akpledzatiawo do vovovovovo. Vɔ le míawo eŋea me eve me ɖe, Ghana kple Togo ɖe, meɖe kuku na mi, mikpɔ gbɔ be mikɔ akpledzati ya kɔ le nu ɖa. Mikpɔ gbɔ be mikɔ akpledzati ya eƒe gatsitɔ, ele gɔme se nam ɖe, eye wokɔ nɔ detsi ku, eya miakɔ nɔ atadi me blu, eya miakɔ nɔ nu sia nu wɔ. Nu ka ta mele gbɔgblɔ si gbe? gakpotɔ do fifi la. Ele gɔme se nam be gakpotɔ ɖe edo fifi la. Aŋɛtɔ tse do wònye plastik ya wowɔ ya kɔ le nu da. Meɖe ŋku plastik ɖe enya kpɔ. Vɔ biabia nye be ele lãmesẽ na wòa loo nuka na wòle? Enya kpɔ ne kɔ le nu da tae vɔa? Rɔba ɖe, mebe rɔba ɖe, elolona ɖe nuɖuɖu me. Rɔba ɖe, ne dzoxɔxɔ ka rɔba ŋu ɖe, enana be nuka, eee, nuyi, chemical yi wokɔ wɔ rɔba ɖe, egeɖena ɖe wò nuɖuɖu me. Yewo be ele cancer na, ele nu vovovowo na. Èle egɔme si nam ɖe? Ta meɖe kuku na wòe, nuyi medi be nàwɔ enye be, dze agbagba nàkpɔ gbɔ be yi le, yi le nuya, yi le. yi le yi le nu ya wɔ yi le nu rɔ atitɔ za atitɔ aɖe eya ele veve ɖe ele gɔme si nam be atitɔ aɖe eya ele veve ɖe ne kɔ atitɔ ɖe ekema wòakpɔ gbɔ be wò lãme asẽ eya nye nu gbãtɔ nu evelia gakpotɔ ɖe

nuɖuɖu ɛ eh, nuɖuɖu me ne enana dɔléle ele gɔme si na ma nu evelia yi medi be miakpɔ eya nye be enu ya mele ɖe asi nu yi mele ɖe asi ɖe chopping board ya le yɔ ade asi fi alo ne ezɛn vɔ akɔ akɔ da ɖe nu ya dzi akɔ akɔ de gakpo ʋu kame ekema wòalé kɔ da ɖe eyi me le ɖe asi fifi la nene kpɔkpɔ ɖe matsi na wɛ eyi me le fifi la nene kpɔkpɔ ɖe le nyateƒe me ɖe pamplo ya kɔ wɛ vɔ ghana dukɔ me togo dukɔ me pamplo bɔ ele gɔme se nam ɖe pamplo bɔ vɔ leke wodzɔ hafi wonye be eya tɔgbi me bɔ ɖe Nya de ya o nye be ne va yi ƒle rɔba chopping board yi China tɔwo wɔ kpatsi na wɛ lo. Mia ƒe politician wɛ ɖe. Wo wa wo ya me ka o trade wo be trade deal no nya wɔ trade deal eko ekpa. Nu yi me di be mia wɔ eya nye be mia kpɔ gbɔ be mia nɔ nu ya wo za. Akple datiɛ kple chopping board e yi mi kɔ le elan tso le dzi ɖe. Mia nɔ za ati tɔ hade mia ƒe dediɛ nɔnɔ ta. Magblɔ nya ɖeka na wɛ, ne èle chopping board ɖe zã, èkɔ eyi ɛɛ ehɛ kakla ya ne kɔ le nu tso le enu ya dzi ɖe, ege ɖe na ɖe nuɖuɖuɔ me. Ta imagine be nèle alo susu be nèkɔ elã kɔ da ɖe edzi ya nèle tso le rɔba dzi. Rɔba ɖe age ɖe nuɖuɖu me na wɛ, age ɖe lãme na wɛ. yi wònye dɔléle wòle mía na. Megagblɔe ke, nyemele asi gblɔe na ame aɖeke o. Èlé gɔmesese nam ɖe? Nyemele asi gblɔe na ame aɖeke o. Vɔ míaƒe dedienɔnɔ ɖe eya ta meva. Ame aɖeke makɔ yewo gakpɔkpɔ ɖe ava kɔ gblẽ míaƒe agble me o, agbe me o, agbe dome na mí o. Magagblɔ nya ɖeka kɔta ɖe eŋu. Pamplo ya wokɔ wɔ nu ya, eya nye ma. Mezẽ, ɖe mezẽ kakakaka wòdze fofo. Mezẽ, etsi, eya ta wòdze fofo. Vɔ ŋkuame mekpɔ gblẽ nɛ o. Èle kpɔ ɖe deme zẽ. Èle gɔme si na ma? Deme zẽ. Ta mía tɔwo mekɔ le fefe kura o. Ghana dukɔ me, Togo dukɔ me ɖe, woate ŋu aŋu eya teteƒe, factory, yi wònye be dziɖuɖu magakɔ chopping board aŋɛtɔ ɖe kɔ va Togo dukɔ me o. Makɔ aŋɛtɔ kɔ va Ghana dukɔ me o. Míabe immigration wo ɖe. wa tsɛki be ɖe mega hiã nu ya le le Ghana dukɔ me o. Eya nye ma le dzɔdzɔ le Kenya be fifia wo va he mɔ na tilapia be mega va Kenya o. Ya wo wo wo wo wo be yewoa na wo sanction. Trade sanction, wo be yewoa na wo sanction. Efia be ho yi ɖe trade business eme la alo contract eme la, nu nu yi wa wa tsi na China ne wa kɔ va yi woƒe du me ɖe, wo me na China nya o. ta nu yiwo dzɔ ye nye be China ya akpa yiwo kɔ GMO kɔ le nyinyi ɖe ya China le tsɔtsɔ va Kenya dukɔ me yi ɖe news me ne nakpɔ me ɖa. Ghana trade union kae le mía si? Nuka le tsɔtsɔ va Ghana dukɔ me? Ele gɔme se nam ɖe? Ahaa. Mi ma tɔ be mía kple China trade union le mía si alo trade business le mía si ta China akɔ nu sia nu kɔ va Ghana dukɔ me, akɔ nu sia nu kɔ va Togo dukɔ me yi pamplo bɔ ɖe Ghana dukɔ kple Togo dukɔ me. Tsɛ ta wòdze be nukɔ ya kɔ va e, e, nukɔ aŋɛtɔ kɔ va na mí. Èle gɔme si nam ɖe? Nɔvinye, nyɔe ya ta meva. Agbe ŋke ɖe míaƒe lãmesẽ, míaƒe dedienɔnɔ ya ta meva. Nɔvinye, mègakɔ fe kura o. Ne dziɖuɖuɔ se ɖe, ne dzeagba ne kpɔ gbɔ be ɖe womatsɔ tilapia tso China kɔ va na mí o, ao, aƒue nye ma le fi ma gbogbo ɖe. Mía ŋutɔ kura tse míate ŋu anyi míaƒe akpa. Akpa nyilawo dze be ne wotsɛk nuɖuɖu yiwo le ne wona. Ne lãme nesẽ Ghana dukɔ míakpɔ ame yiwo awɔ dɔ na mí le Ghana dukɔ me, ame yiwo awɔ dɔ na mí le Togo dukɔ me. Mekɔ le fefe o. Ele gɔmese nam ɖe ta egbe míabe chopping board magblɔe. Gatsi yi nekɔ le nu ɖu ɖe eya gblɔ mele. Gatsi yi mikɔ le nu ɖu ɖe eya gblɔ mele. Míatɔwɔe. Mina lãme nesẽ mí. Mina ɖe ne lãme ne ŋsẽ mí. Ne dziduduɔ le sese ko ɖe, edumɛtɔ le gbɔgblɔ nɛ be ɖe, pamplo bɔ ɖe Ghana dukɔ kple Togo dukɔ mɛ no wɛ atitɔ na mí ne mí zã. Ne no tasi China ƒe eh rɔba tɔ kɔkɔ va Ghana eh Ghana kpe Togo dukɔ mɛ na mí. Ne lãme ne ŋsẽ mí. Mía tɔ yi wo le be ne Afrika ƒete mɛ bia ŋkeke ƒe dzɔgbenyuie na wɛ. Mía nɔ du.